kutongopfizuka chete chamwari ah, ndakatongodambukawo zvangu ndofe toanza kuziyaka kuti kubonza hakusi kwenyu kudaro kudaro donzo muri vechibhodhoro kaivivi aiwa dzikuwa iwe zeti ndava chinozombokunyanyira zvekuti kana chibhodhoro hachitombonyazokwanisi kungokwana unenge wakuda kutoita chikuto chekutotsindira nengaya dzako idzi mwanisiyantombo oh,
stress aidiwe mukoma dhakidza ha ah, todzipedza pano stress todzipedza pano ah, dijo ndora kuto ah, rapera mdara rinenge ratora kutopera izvi

Ah, kugarira mabhora chaiyo ah. vamwe tichida kugarira chicharo pabhasikoro vogarira mabhora iyo ah, kugarira mabhora sanyeperwe samao e eh, takamati chiko ah nice one rasta akatimbo thank you ah, saka ndototamika hai nga makwikwi makwikwi ha ah, but panyaya dzedhijo ha ah, ndinoona ndotongoitawo sei ipapa tozongo tongokubatisaiwo ndakanzwawo pane pachina kungogovwa govwa ha but machembere enyu haasi kuenda nemi pamuruba eh. ha
chine pawa hanga haya dzako eh, ha but no Ini ndinogara ndiri paside yangu apa ndo pandinoita business yangu ka ende madhidhi apa anogara achiita mameeting panapa ende dhidhi apa wepadheti penyu uyuyu anodzi ariko uyuyuyu asina zita uyuyuyuyuyuyu takatomudzwa dzi ari kutamba raundi saka yeye kasi ah, zvamukutamba saka munhu anotamba raundi achiziva kuti ah. vanhu vari kutama kudaro tinotama isu ndinotamis ah.
ndiye arutodzi ndiye trezhara ndiye hokwe vatobata vatobata chibatsi chese po paya vatobata vatobata chibatsi chese ah, ndakazvitaura kuti ane moyo wakasimba kuti ndo ane utsinye ah, chine utsinye ichi ichi chichakwari chapetu pam akatora ah. pano pasi petsoka kazvidaika ndozvamuri kunditaurira apa vanenge vasadara aiwa but madhidhi apa acho ngaaregewo kudhibha kudaro navo futi vanga vakape munhu vasingatombokerere zita rake

maunondona unondimhorisawo ndimhorodhagi ndimhorotanga unongondizai nini ndini daglivudmo wako change ndiri wako chaka ndoda kutipira something kuudza something ngiyo handitoti handitoti vanhu vakuvhareyo eh, eh, uri wangu uri wangu ah. eh. saka ini handinoziva kuti ndinoshanda nanenzani na uyu asina zita uyu e nandi bosi vake ndi bosi vangu we have the same boss tine one boss pamwe chete ende ndiri kukudza inini kuti mari yaiyeya mhanzi hamena mari dzamakabaenedza dzamanga muchitamba nawo ndikuva aida kubva
rinyepa honest to god namai oh. aida kubva ah, thank you for more aida kubva madhonga achikuma aida kuvhara lid kuona kuvhura kuvhura kwatinoita doro rangu iri ndodzvita mm. Andorivhara. Ndomavharira amuda kuitwa. Ndoda kuto Chiva, wakamupa mari, wakamupa mari. Tara chokwadi changa. Aha. Eh, tatamba eh, round. Andorumona.
Eh, tapa mari, tana mari. Eh. And izvezvi soka. Iye uya padheni pangu. Machembere tiri kutama. Rini, pamba pedu isusu we are moving. I'm moving. Kuenda kupi? Uh, they are relocating inhangu handizive kuti vakunditora varonditora navo here handizive because kwavari kuenda handitombofunga kuti vane yard unza handitombofunga kuti vane yard kwavari kuenda do they have a yard I don't know. And now I'm going to do the yard. But vari kutama ende iyeyeyu hamungwarire zita rake munorizira oh. ari kuenda nemari hazina mumhana akaitira zvo zoti kana uchida nhasi ka kana wapedza hazina hazina kamu svika padhini umubvunzi umubvunzi weka uzvoneri weka chawe Eh.
Ndotaura chokwadi. Ndotaura chokwadi. Anyepe. Anyepe. Anyepere munhu. Anonyepere munhu. Never. Ah. Iwe changa unidya uri wangu iwe changa uri good munhu zitene changa. Ukanono unondimhoresa. ndisaka ndikufarira i luck you for that changa
horaiti kake bebe
goboita usavharwe usatombovharwe munhu uya nhasi usvike unonzani ndakukoka
Naona Dagi nhasi. Sangana na Dagi. Enda umba kwavo. Hanzi yakutama na Trisha. Mm. Ah, hazvina mbonaka mufunge. Hazvina mbonaka. Rari kutiza nemari. Mm. Amina. Ganonza. Anobvunza. Anobvunza.

Ndiani? Ndichanga. Oh, eh, pindai pindai.
Ndichanga. Wauya. Mm.
Varodhaki. Hilo hilo file umini nipawa. Yavaska. Isvike isvike isvike Ko kwakanaka kwamatitsika kudaio nhasi? And that, that, there's one I die. Good munhu.
Dagging for the more. Eh. Whoa. Ah, moyo zvona dagging for the more uyu kunyadza mungazonoitawo nana dagging for the more ava rumbi zvaro iri rinongoswera rakatozvidakwirwawo netototo iri. Dagging for the more. Changamka iwe ane business day kuna Darling Vodmore. Ah. Movement.
Movement. Ask. And and the Murugutana. Ah, kutama ndiri kutama ah, iwe mudze kuti
mungatiriri mungatiriri chidhakwa ichi nei nei chawoman fellow woman in bow ndo zvamunga mabva matotirira kutama zvavanenge vachingotaura is is just a, a, a, a figure of speech zvavanenge vati kutama hazvina kutombotaura kunzi zvoni kana musi wacho watinonzi vanotama ndeupi hazvitombozikanwi ndiwo mai vepanowo vanga vakungotaurawo vachingoti pamwe zvichazokwanisa kuika pamwe by the time yatinozotama yacho munguva haa tinenge tichiripo imi felouminin power hapana chokumbotyira apa anonyepa anonyepa anopenga uyu uyu darkling ibenzi remunhu iri why would i lie ah unonga kunyepere chii uyeyuyu ah iwe
ah Piwa mari yako. Aiwa.
Hai shut up mhani we. Ah, ko mari ye, ye round. Andina kumbodya mari ini. Ini pamwe kana makandiona ndichitengawo zvinhu ndichishandisawo ndichidatenga pamwe magrocery kana tumwe tumari twamandiona ndichishandisa imari iwe ndakatotumidzirwawo zvangu paexpress links nemabhururu angu pakubva kudiaspora uko yandakatonotora kukwa pakaregamombe sendapo pafirst floor handina mari yeraundi iripo iripo munozivai zvandakaita ndakangoisa paewalet chete kungoti handisisina zvangu cash pandiri panapa kudai because munhu haufaniri kufamba necash dzimwe nguva miedzo yacho inozombonyanyaka ende inini ndinenge ndichida kuchengetedza mari yemusangano zvakanakanaka saka ndangafunga kuti kuti inongoshandawo zviri easier plus maservices akawanda akaangori online saka mari yacho inotongozvinongotongomekawo sense kuti zvinhu zvacho mungozviisewo zvingori chii ehe electronic ndosaka ndakaisa pawallet ah. unodedza musangano ako musangano wii futi ko kumutsatsa minge vanhu ndozvinhu zvamungadi kusidzira musangano izvozvo here nhaimi a ah, inzwa imimi fellow woman in power isu zvatinongo imimika izi nyaya makaudza vanhu kuti zvamuri kutaurwa nadagnovod mois vanhu vakanzwa nzi tiri kutama havazombozive kuti zvene tiri kutama tine mwedzi yakawanda asi vana havangotitandika kusimuka e pane kuronga kwakawanda kunenge kuchida kuitika saka izvi neizvi isusu vari kungotangawo kuze kungoronga asi tinenge tisiri pano zvekuti panyaya dzeraundi idzi hapana chekumbotyira but imimi musaudze vamwe nekuti makaudza vamwe vanozotanga kuita sei kuzofunga kuti pamwe pane zvimwe zviri kuda kuitika ende handisi kuda kuti vanhu vatange kupanika ah. iwe kutseke mani iwe handisi kuda kuti vanhu vazotange kupanika e saka imimi munongozvichengetera kwamuri munongozvibatira muhana umu handiti munongoziva isu tiri vati e imwani munoziva wani kuti zvinhu zvinofamba sei makambenge maratidza hana zvakanakanaka imimi munongonyarara munongoti hii isusuka e, imimi zvamunenge muchingodowo kana muchingodowo mari makandipa yangu e, mukuda ndipe ndinotora kana muchingodawo mari ezvine izvi pameantime ndinokwanisa kukuitirai something piwa tanga chidzorera uyu yake iyo vamwe iyo yakuda kuchengeta udza vamwe tell them handiyo neutsinye sterek ndakubata handi munoda munoda poloni poloni poloni akakuti ndinokutengerai poloni imimi ka hopo aha poloni here inombonetsa ndinokutengerai poloni yamunoda nemavheji pane mavheji aripo mavheji apa eh. ndinotokupai kana kamwe kakabhanduri kekutotora motenda nazo kumba e eh, andi ndo zvamunofarira imimi munongodaro kana muchido tumwe tumari tepasaidi tinongotaurirana ndinongokubataiwo mushe zvakanaka naka kasi zvekuzodza musangano vamwe ava kuti zvenyi inini tichazotama aa ah, ah, imi michengeterai mwana neniwo unofanira kuti nditabaimaiseke maniwe ndinotoda kuti tototenga silence yangu ya orit iwe uri kudei kwacho uri kudei kuti unyarare kwacho unonditengera chingoto changu ndazvidziva doro handiti nokutengera orit kwacho unonwa chii ndinotenga kusvika musi watatama panapa ai zvinonzi izvi izvi zvengreen izvi izvi mavheji eh ndiwo wakudiridza unodiridza mavheji angu ndagara ndinodiridza zvimavheji zvako futi apa andina ndichadiridze mavheji pamusha panapa kusvikira musi atinotama otherwise nokuti exposure
haikasi haikuna kuda kubva wazovharisa nekuti mari yacho ndinayo handina kumbobvira ndadya mari yavo ini hauna kuidya iyoyo ah, ndine ah, mari ah. dzangu dzandinozoaandirangwa ndinozvitira mari dzangu nai haikuna kuda kuda kundi sori zvenyu fellow woman in power uyu uyu anondinzwisa hasha uyu god
ha iwe ende wakandiona ndakarara usafa fair wakandimutsa otherwise andirere pabasa ah imimi fellow women in power maikona you don't worry musatombowari imimi aiwa izvi zvato zvato zvatopera izvi orai orai fellow women in power mofamba zvakanaka baba idaki orai zvako baba ichangasbeg Good moon. Yes, piwa poloni yako. Utseke mani we daggling food. Mwende unonyanyisa zvimwe zvisingamboite. Ha. Dangopindirira munhaudzi. Iwe ambokudza nezve round redu ratanzi zvitambira zvakanaka naka vanhu kadzi. Yo takamboya tichimbo kudza izvi muchita zvamune zvamune zvekubhava kwenyu takambokudzai tichikudzirai tichiita makuwa zvinhu zvenyu. Muda zonditi nini ndine makuwa. Zirume zikuru nema aunyari. Pindira munhau dzevakadzi. Iwa. Ndinetsa pa.
Ha iri wo iri zi. Ah, ziduskere munhu dag. Oh, dag futi mwana ndi satan mani. Wo, ndinyanyisa ndinyasa ndipinda mubhonzo mubhonzo mubhonzo. Maiwe dag futi mo. Damn it mani brad shit yemunhu. maive zvangu what kind of murume ane makuwa muri zimurume rine makuwa good for nothing rinokozera rakati gozvo kurara ndichikuita bazinyope remunhu urombe hwake dagnifood more ungagoti une urombe uri nyope wozoda kunzwa une makuwa futi hazvidi pamurume one iti anenge akuzotanga kufambira achudza vanhu ivonavo futi chaiwo vanhu vacho damet dagnifood more achandiuraya nebp dagling food mo ayi uchawo mani wovatswo futi vanga vanenge vakutererawo zvana dagling food mo hmm. ya vanhu manje vakutanga kususpecta ndo problem yandanayo panapa manje dagling food mo uyu takamba kamhamba kake uyu tomba kabhudhoro kake uyu anoda uyu anoda polonika uyu ee saka ndakavabatirisa ipapa pamhino wokuti pamwewo handizivo kuti i think man I think vanokwanisa kubata secret panobuda just maybe one week pamwe pakangoita chimwe chiweek a few days zvinenge zvinenge zvaita I, i can still get away with it because inini maplan angu kana ndanyatsoronga kana ndaronga dhende rangu dhende rangu richa rinobudirira handivhiringidzirwe dhende rangu kudaro ndinenge ndiine macontingency angu tokutopeka so saka uchaudza vamwe
ah. Andipa poloni yangu. Amen.
Saka wakapiwa poloni hawaudzi.
Nganidzorera mari yangu nekundipa poloni yangu. Amen. Panga, andizive.

Ehe. Hola girls. Eh, hello, hello, secretary. How are you?
Ah, welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome fellow women in power. Aiwa. Ah. Saka agenda mati yanhasi yakamira seko naye chairwoman. Chairwoman. Lidhi amusingani. Eh, singano wanhasi. Eh, mari. Eh. Tawala. Spokesman. Tovhurisa ka? Tanga insanga.
Aiwa vanoziva.
Aiwa musangano. Aiwa ndini. Aiwa tinokuchingamudzai, tinokuchingamudzai mese muzita raJehovha. Ya. Nemweya mutsvene. Good. Eh. Kupanana tichiri pa theme yedu yekupanana ka. Eh, dai saka tino tinoita pachirango chedu kuti takuita zveutsvene mugroup medu munomu. handika oh, muri kutiisira nekapiko nhasi ko ah, eh, spokeswoman eh, aiwaiwa itai zvenyu spokeswoman mm. give and it shall be given unto you to you and you shall be given if you give aiwa agenda yanhasi agenda imwe chete ndeyekupanana kuti ndiani ari kupiwa mari yeround okay booster month rakapera handiti eh aiwa mm -hmm. izvozvo takawirirana mm -hmm. booster month rapera ende mari yacho inofanira kunge yatoita double eh. inofanira kunge yatowedzera oh eh nhasi tiri kunhongirana tumapepa oh my god i hope ndindichaita pay mari yacho sorry babe woka sezvino izvi maakuda kuti tichisarudze achazoipiwa sezvo booster month yapera kudai aiwa no zvakanaka ehe zvakanaka tinongoita system yedu yaya mari iripo mufunge iripo mari itoripo hapana kana cheo iri kutowedzera iri kutowedzera zvekutoti a ah, ndichatodai kutoivhurira akaunti yekuti zvoni pamwe inenge ichitogaina interest ndozvatingatodai takatoita mufunge eh. ende panenge pari pameeting yarini iyoyo ichapiwa vanhu mari panext meeting apapa ndo patichauya nemari dzacho saka manje apa mati saka takungonhungirana ka pakapepa sezvatakataurana ndatoya nato nhasi tatoya takarongerera kuti eh, hatitodaita zvekuti amesa eh, aiwa takarongeka spokeswoman ndozvatinoita tupepa turipo ndatonhonge tatonyorera nayo papa pa vanhu ngavanhonge ngati nhongai nhongai nhongai nhongai ngatinhonge nhongai ehe selectanai dzenyu itai maelection dzenyu nhongeranai pamapepa tione kuti ndiani ari kufanira kupiwa mari yacho tione
ah. ah, ndinokuwana unlucky Ah, zvina mhosva next time. Ko nhaimi vice chairwoman mungabva matoya makatopfekawo dhuku rekumariro kudaro shuwa kana iko kana kunzi nhamo yacho mubvunzi. Eh, nhasi kana mungabva mandidaro here ko imhosva yangu here kuti zvino ndinenge ndichingowanikirwawo nenjodzi nendimatamudziko. Ah, mungabva matopfeka uniform yekumariro kudaro. aiwa hakusi kumboda kunzizvo nekupfeka yunifomu yekumariro uko kuhandizvo nedai vanga vasinoti vakatibatsira nesahwena international plan yavo yekuti zvona munin'ina wemukoma uyu kwaakachatira ukoko vanga vaine muzukuru wavo anga ari mhiri kwemakungwa anga akashandisa nyaradzo handi ndivo vakatozobatsira handingabva ah, ndatadzewe Nandangoti nini tinotenda zvikuru kune vanhu venyaradzo group vakatibatsira zvisingaite mwana wehanzvadzi yangu yekuti hanzvadzi yeparutivi yandaiti zvoniyai nditerenge iri mukuru vacho mumwe wacho kwavakanororera kwacho kumusha kwavo uko mwana wavo hanzi vakanga vari mungoro here vakananga kuchigayo munongoziva vakomana dzimwe nguva vanombongofarisawo kanawo vane madhongi avaya saka hanzi dhongi riya ravanga vainaro ranga richidhonza ngoro yavanga vainayo raimhanya raimhanya zvisingaite dhongi iroro ranga ritori nembiri yekuzozvoneraimi raizikanonzi raimhanya zvisingaite dhongi iroro mumaraini imomo hanzi mukumhanya kudaro rakabva rakatsika manga muine gomba here hanzi inonzi chi pothol e eh, pothol dhongi hanzi dhongi racho iroro paraimhanya rakatsika pothol kwakubva raminyuka raminyuka kudaro ngoro yavanga vainayo yakabva yapidiguka kwakubva mukupidiguka imomo vakabva ivo vakakandwa vakarasirirwawo kumberi kwacho ende ngoro yacho payanga yechitera yakabva yavaswa varuva apapa kwakubva vatongofira ipapo and saka parufu pavo taisatomboziva kuti tinozvikwanisa kuita sei tandisina kana chatanga tiinacho panga pava kutonzi zvoni he pamwe tichatozoshandisa madhoo ewodrop ndoatanga tatopaza tatogura gura kuti tishandise sebox rake bokuzi tandisingatozivi kuti totangira papi takati kuti timuputire muchijira zvanga zvisingade asi vanhu vekunyaradzo vakazopindirira mwari ngawakomborere thank you very much kwakubva vatibatsira newhole procedure yese yepafuneral vakabatsira mufunge nyaradzo funeral services kasi havasiri izvo zvega zvavanoita havo asiri izvo zvega zvavanoita vane zvimwe zvavanoitawo havo thank you very much for sponsoring inyaya dzino mwari ngaukomborere adziwe havasiri izvo zvega zvavanoita mufunge zvemafuneral policy izvozvo eh. vanoita sahwira events and lifestyle inoita zvemaevents hazvina zvisimbori zverufu rufu zvimwewo zvitoriwo zvinotosimudzirwawo vanhu Ah, oh. vatori neforex bureau de exchange futi yekuti munochinja mari kwete zvenyu izvi zvanana masipateleni zvemuroti zvemamoney change izvi handi majaira ungoitawo zvinhuwo zvenyu zvengoganzurira ah imhosva yangu here kuti iwo ndinodawo kushandawo nemakambani anoita chaizvo chaizvo zvakadzama nongai nongai nongai nongai chairwoman chaumana havana kuwana vasirivo vanhonga sekretary handiti ah. nhonga kangu

ende ndakakudzai kuti zvoni ndini ndichatofanira kuto chinhonga chipepa icho zvandi ndakakudzai mabrad shit evanhu ndachiwana just as well kuti jane apiwa mari yacho the first was i taizombonzwa paye zvinomboperera no would never have ever heard the end of it dai uyu wemapfudzi uyu dai anga asina kuiwana first hmm. hei nawe ina tavoti tinovota next time ndini eh. handi takakudza kuti zvoni pamwe muchatoita rombo hatina kuzvitaura vice chairman eh. good against takambozvitaura kuti zvoni oh, pamwe ndiwe unokwanisa kutoita eh, eh, kunonga oh. so there you go aiwa hano yes saka mari dzidzi tiri kudziwana rinhi tinoda kuziva kuti mari idzi mari dzedu dziri kuuya rinhi tingoziva zvedu tibva tagara takaziva kuti mari dzedu vanhu vanga vachibatisana rini handiti ka panext meeting apapa ndo patichauya nemari dzacho ndozokuisirai mari yacho ndokupai mari yacho zvenyu eh, spokeswoman ah, well done next week spokeswoman handi mapanzwa ka mapanzwa eh, eh mugare madzigadzirira hatidi dzakashota hatidi kuzonzwa nyambo nengano nezvimwe zvakawandawanda handiti ka eh, tese tazviona tazviona ndini ndanhonga ndini ndawana marii handi tazviona tese uyu anenge achingo i don't know why kuti what's a problem ah always just kungogara achingopopota like that don't need it ah yes good mazviona ini ndakakuudzai kuti zvone ndakasaiwana mari iyoyo pekutanga ya good man mafunga kuti ndimi mega munogona kuriga amusi ndimi mega munogona kuriga apa tinozvigonawo ah, handizoda kutaura hangu kuti zvone maminzi angu nemamethods angu ndai but tinozvigonawo izvi titira musese nheme ndozvamakanditira last time revenge is sweeter than sugar nemari yangu ndiri kuida tatowirirana so yakatoboostwa kudaro yakawanda ndiri kuida umu hmm. ende inini mwari wandinonamata mukuru mokuzviona zvaitika I'm a child of God inini hamuite hamutidherezere pamweya spiritually un unconquerable prayer warrior warrior muzita rajesu